A hmasa bik ah zumtu u le nau nu le pa hna nihin January ni hlei nga Pathian nih a kan pekmi ni sunglawi Pathian nih damnak hnangamnak he kumthar January thla chungah kan vun lut i tuni tuchun zongah Amah Pathian lei in a rami a bia a dawtnak kan caah a kan khamhnak le thil a tuahmi vialte hna chungin thazang thar lak ṭhan dingah a bia ruah ṭhan dingah caanṭha kan hmuh caah hin nihin ah RVA thawngṭha rak ngai tawntu nan dihlak cung zongah lunglawmnak tampi ka ngei i Pathian nih nan umnak ah kip ah a thluachuahnak za he in umpi hram hna seh ti ka biahmaiṭhia vun chim ta ka duh. Nihin kan thawng bia chung kan theimi Baibal ca chung kan theimi kan vun chim si ahcun Hebrew ngan pali amhe pakhat in panga hleikhat Psalm number sawm sari le pakua pathum in pali paruk in pariat cun Mak thawngṭha dal hnih cangkhat in cang hleihnih chung an si lai. He nihin i kan thawngṭha bia kan thei dingmi he pehtlai in minung kan nunnak chungah a biapi ngaimi nun caannak pahnih kha a langhter zungzal. Cu kan nun caannak pahnih cu Pathian thei lo i nun caan le Pathian kan thei kho i kan nun caannak te kha Nihin ah kan Baibal Cathiang nih a langhter. Cu lawng si loin hnulei a liam ciami kong tampi zong kha a rak langhter i cu ahcun Israel mi pawl hna nih Pathian kawhauhnak an thei kho ah Pathian he an i pehtlaih kho ah Pathian nih lam a hruai hna i Pathian nih ram ṭha Kanaan ram lei a hruai hnanak kong zong kha nihin ah kan thei. Hi Salm number kha pakhatnak te ah vun chim ta ka duhmi pakhat cu Bawipa Pathian nih khan Israel mi pawl hna kha a mi a fa ah amah miphun taktak ah a thim hna i a thleidangmi fa an si i amah caah a turun ṭha bantukin a thimmi hna an rak si. Sihmanhsehlaw Pathian nih a hnakar a ten hna i amah dawtnak chungah nifatin te umter i amah umpi lamhruainak zohkhennak chungah amah nih khin hruai zungzal a duh hna. Sihmanhsehlaw annih nih khan Pathian nih an caah a tuahmi kha a ca caan ah cun an rak phil ṭheo i an i cinken lo ee tiah Psalm sawm sarih le pariat chungah kan rel ahcun kan hmuh. Cucu Pathian nih a tuahmi thil khuaruahhar vialte hna kha an hmu ko, an thei ko. Rilisan kha a cheu i a chungin a hruai hna, a ti. Ti cu vanpang bantukin a dirter i chun ah khuadawm in a hruai hna i zan ah meicheu bantukin a hruai hna. Ramcar chungah khan lung ngan papi kha a khuai hna i rili tizat in din awk ti hna kha a rak pek hna tiah a rak chim. Sihmanhsehlaw cucu Israel mi pawl hna nih an rak hmu ko na tiin a caancaan ah Pathian kha an pialtak i hnulei kha an kir ṭhan tawn. Cucaan nihin ni caan ah kan Baibal cathiang nih a langtermi cu zeidah a si tiah cun nihin ni i cu a ṭhawnnak le a thil ti khawhnak Bawipa nih a tuahmi thil khuaruahharnak a hmumi vialte hna nihin ah ngai tuah u. Nannih nih mah thil khuaruahhar nan hmumi hna kha i cinken u law philhin ti hlah u, a ti. Bawipa nih a ṭhawnnak le a thil ti khawhnak a lianngannak in a tuahmi hna kha nan fale kha chim hna u. Hmailei chan a rami hna nih an fale kha an chim hna lai i, a ti. an cawnpiak hna lai. Cun an fale nih khin cucu an cinken lai i an phil ti lai lo i cu cun Bawipa i a nawlbia kha an zul zungzal lai, tiah a ti. Dawtmi Khrihfa nu le pa hna, nihin i mah Baibal cathiang te kha aa dawh tuk, a thlum al ngai. A ruang cu hlan liomi hna cheukhat nih Bawipa nih a tuahmi kha an hmu ko bu te zongah khan caan zeimazat chungah an a cinken sihmanhsehlaw caan sau vun rau tikah an philh diam ko i an a cinken ti lo e ti cucaah hebrew chungah cun nihin ah bawipa bia nan thei cangmi kha ti nihin ah pathian bia nan thei cangmi dinnak chungin an lupi tu hna ding bia kha ti khakha nan thlau sual nakhnga lo ralring tein um u sih, a ti. Cun Pathian nih cun mah dinnak chungah khan nan lu khawh nakhnga caah a bia cu an pek cang hna caah cu bia a theimi cu nihin i a nungmi amah a zummi fanu fapa kha nan si tiah a kan ti. Cucu kanmah kha nihin ni car ah a bia a thei cangmi nunnak chungah a fekmi dirhmun a dirmi lungawṭawmnak ngei lo te amah sinah aa bochanmi nunnak a ngeimi pawl hna kha a kan ti duhnak a si. Hlanlio Israel mi pawl cheukhat bantukin Pathian pialtak in hnulei a kir ṭhanmi fanu fapa si loin hmailei ah a fawng chinmi fakpiin aa zuammi nan si a herh e tiah a ti. Cun kannih cu pakhat hmanh an ma bantukin kan um sual nakhnga lo kha i zuam hram u si ti zongin nihin ah thazaang a kan pekmi a si. Cun thawngṭhabia chungah cun zeidah kan thei tiah cun Jesuh nih Kapernaum khua i a rat lio i a cangmi thil kong te kha nihin ah kan theih. Mah biafang te hi kan ruah tikah atu chan zong a har tuk tiin ka hmuhmi a si. Jesuh kha mah Kapernaum khua a inn ah a rak ra ṭhan ti kha mi tampi nih an theih tikah an chuak ciamam i a inn chungah cun a lonnak um lo pakhat hmanh um lo in cun inn leng le inn tual tiang ah khan minung an khat dih a ti. Nihin ah mah Baibal Cathiang te cu ruah awk aa tlak ngaingaimi a si. Jesuh chan ah khan amah Bawipa Jesuh cu Pathian Fapa a si caah a bia ngaih dingah Pathian nunnak hmuh dingah mi tampi nih an fuh i a inn le inntual inn leng tiang zong an khat dih timi ti kan hmuh. Nihin ni caan ah minung tampi hna Pathian thawngṭha bia ngaih dingah Pathian thawngṭha i lak ṭhan dingah biakinn thiangah a phan duh lomi tampi kan um kha vun ruat ṭhantu a si. Nihin ah minung tampi nuak tlangval chinchin cu nuam sainak a kal i biakinn thiang pan duh loin a ummi tampi an um. Cu liu hmanh ahcun an inn an a tlum lo ti kha inn leng inn tual tiang an khat dih a ti. Cu liote a thil pakhat cangmi cu mi pali nih a ti, a zengmi pa pakhat kha an rak i zawn i Jesuh cu damnak pe khotu si, a nungmi Pathian a si, mathi thawter khotu a si, mizaw damter khotu a si, thlarau nunnak pe khotu si, a zeizong a tuah khotu si ti kha zumhnak a piah a uah bak a ding i cucaah an rak i zawt i Jesuh sinah ratpi an duh. Sihmanhsehlaw inntual he innleng he innchung he mi an khat tuk caah khan an lupi kho lo. Cucun annih nih ana thaw riangmang in inncung an kai i inncung ah an bauh i inncung an vun bauh i Jesuh zawn bak ah khan a ihpa he an rak i thlak ei ti kha nihin Baibal cu thiang kan hmuh. Cu tluk zumnak te hna kha vun ruat hmanh u. Jesuh nih a damter hrimhrim lai timi zum ngamnak in inncung hman kha bauh ngam in a sin an rak thlak khawhmi kha. Cu pawl hna an zumnak le eh, nihin ni caan ah an Pathian an i bochan ning kha khuaruahhar hna hi a si. Cu tikah Jesuh nih zeitindah a hmuh hna mah miphun hna kha? Hi Baibal cang ah kan theimi cu Jesuh nih an ka bochan hringhran ti kha a hmuh tikah a ti hna. Dawtmi nu le pa hna, u le nau hna, Jesuh nih an ka bochan hringhran ti ka hmuh tikah ka fa na sualnak cu kan ngaithiam tiah. Cu bia cu kan theih tikah nihin ah i lawm lo khawh si lo, i nuam lo khawh si lo. Jesuh nih na sualnak kan ngaithiam tiah a vun ti cangka ah khin cu mi pa a nunnak kha thlarau lei damnak hnangamnak a hmuh hrimhrim tiin nihin ah kan chim khawh. Sihmanhsehlaw cuka a um vemi Phungbia cawnpiaktu saya cheukhat nih cun mah bia a chim cangka khin mah mipa hi zei bia dah a chim? Pathian ralchan in bia a chim ngam. Pathian dah ti lo cu ahohmanh sual ngaihthiamnak an ngei kho lo tiah an ti. Jesuh kha Pathian fapa si ti kha an hngal lo. Cucaah Jesuh nih cuma a thli te an ruahmi an, an lungchung te bia te kha a theih tikah zeicah dah mah thil cu nan ruah? Nihin ah hin nan hmai ah hi mipa hi na na i phah i lak law kal tim a fawi deuh. Na sualnak kan ngaithiam ti maw a fawi deuh. Mi fapa nih sual ngaihthiam khawhnak ka ngei hi kan hmuhsak hna lai tiah a ti hna. Cucaah Jesuh nih mipa cu, Tho law na ipa kha i lak law va kal tiah a ti. Mah ka khan mipa nih cun a tho zazok ipa cu aa lak i mizapi nih an zo ko lio bak an hmaika bak ah a kal ee ti kha nihin ah Baibal Cathiang nih cun a langhter. Cu cangah Baibal Cathiang kan hmuhmi te ah hin Bawipa Jesuh nih a hmasa bik ah Mipa kha damnak an duh i a zengmi pa kha dam seh tiah an rak kalpi hna tiin Jesuh nih na sualnak kan ngaithiam tiah a ti tikah minung tampi hna mi cheukhat phungbia cawnpiaktu hna caah cun aa ralchanmi bia bantukin an rak hmuh. Asinain Jesuh nih hin taksa damnak nakin thlarau damnak kha a biapi deuh ti kha nihin ah mi vialte nih an hmuh khawhnak ding caah khan chim a duh i phuan kha a duh. Mah taksa damnak nakin thlarau damnak caah cun zeidah biapi? Sual ngei thiam si kha a biapi mi a si. Jesuh nih khan, Mipa, tho law kal tuah ti selaw taksa damnak cu a hmu lai. Sihmanhsehlaw thlarau damnak a pe khotu Pathian Fapa Messiah khamtu a sinak kha mi nih an thei kho lai lo. Cucaah Jesuh kha Pathian Fapa Messiah khamtu hrimhrim a si ti an hngalh khawhnak caah khan na sualnak kan ngaithiam tiah a ti hmasa nak ka si cucaah cun mah sual ngaihthiamnak a siknak nih hin nihin ah kan ni vialte cu zungzal nun nuamnak thlarau khamnak kan hmuhnak ding kha Jesuh nih a biapi deuh in nihin ah a chimmi kha a si cucaah nihin ni cun minung tampi hna nih atu hna Israel mi pawl hna bantuk khin Hebru paruk pali pasarih chungah kan relmi cu nihin ah Bawipa bia nan theih a si ahcun lungkhong in um ti hlah u. Bawipa Jesuh Khrih nih na sualnak kan ngaithiam ka fa ti hi nihin ni can ah kannih nih kan sualnak ngaihthiam kan si khonak ding ca kha a biapi tuk caah nihin ah sual ngaihthiam kan si kho zungzalnak ding caah khan Bawipa nih a kan au zungzal a kan kaw zungzal a bia a kan chimh zungzal nihin RVA thawngtha bia nifatin te i thla le chim a simi zong hi mi kip hna nih amah a zumtu pa hna nih sualnak chung kan tlak caan ah ṭhatlonak chung a kan pial tikah kan thil a rit caan ah khan ngaihthiam khawhnak Bawipa sinah tharchuami kan si khawh ṭhannak ding caah kan sualnak ngaihthiam kan si khawhnak ding caah khan nihin a bia in thazang pek ṭhan lengmang kha kan si cucun Jesuh nih mah mipa kha na sualnak kan ngaithiam tho law kal tuah a ti i a kal colh. Cu tikah mipa kha a zengmi pa si, a kal kho lomi pa si, a tho i a kal colh tikah an hnu han ti a kal tikah khaka ummi vialte hna kha an khuaruah a har i an ar ko e ti. Pathian kha an thangṭhat i hi bantuk thil hi zeitik hmanh ah kan hmu bal lo tiah an ti ti kha a si. I nihin ni can annih nih cun Jesuh nih an hmaika bak ah thil a tuah a zengmi bak a damter i aa hlok kho i a kal kho bak ah khan an zum kho. Cu dang hmanh i zumnak a ṭha deuhmi pakhat le a thuk deuhmi nihin ah Bawipa nih a kan duhpiak ve cu. Kan hmaika cu bantuk thil kan hmu lo bu zong ah a zengmi pa dam lak in A zawmi pa damhirhir in a um lo lio zongah khan amah a zumtu, aa bochan zungzaltu si zong kha nihin ah kan Baibal cu thiang nih a kan hmuhsakmi a si. Cucaah cun nihin ni caan ah kan theimi Baibal cu thiang ah hin a biapi bik ah kan theimi cu Nihin a bia kan theimi ah khan kannih nih zum ngamnak ngei u si. Lungawṭawmnak ngei hrimhrim hlah u sih. Zei ruangah lungawṭawmnak cu kan ngei hrim lai lo tinak cu anih cu a kan khamtu hrimhrim a si. Mizaw a damternak cu thlarau damnak kan hmuhnak ding a si. Anih nih Pathian Fapa a sinak cu nawlngeihnak a ngeimi le sual ngeihthiamnak a ngeih khawhnak in kan cungah a langter cang cucah fapa jesuh khrih cungah bochannak zumnak a khat in kan ngeih a si ahcun kannih cu amah fa taktak amah zumtu taktak kan si ti kha nihin ah kan Baibal cu thiang nih a kan cawnpiakmi a si cucaah khuakip ram kip ummi fanu fapa nu le pa vialte hna nih Nihin i kan Baibal Cathiang nih Bawipa Jesuh nih a zengmi pa a damternak kong he pehtlai in Bawipa Jesuh sinah minung tampi amah a bia theidu le amah kaa chung a chuakmi a bia thlum theidu ah an panmi bantukin amah a pan khomi si uizuam u sih. Cun amah hi Bawipa Jesuh Khrih hi a bia le hla cu Johan paruk chungah kan relmi cu zeidah a si? Atu i kan chimmi hna bia hi thlarau le nunnak bia a si. Jesuh nih a chimmi tho lo kal tuah sual kan ngaihthiam na si cang tiah a kan timi hi na sual kan ngaithiam cang ka fa tho lo na dam cang a kan timi bia hi nunnak a si i thlarau a si thlarau le nunnak bia a si ti kha nihin ah cohlang in amaf bochan bu le zum bu tein amah sinah panh zungzal u si ti kha nihin ah kan thawngṭha bia nih thazang thar pek a kan duhmi a si lunglawmhnak tampi ka ngei